Rownd derfynol. Ysgolion a cholegau dan ddeunaw i'r merched. Sgwn i pwy fydd yn codi'r tlws ar ddiwedd y noson. Lot o ddisgwyliadau o'r tîm Gwent yma, fel da ni wedi sôn sawl gwaith. Wedi ennill pob gêm eleni ac yn mynd Am y fuddugoliaeth fwya ar cyfan. Symud y bel. O, oh, hyfryd, ffugio, yna'n mynd i hun, McCormack nôl tu mewn, Lily Hawkins a'r cyflymder, seren y gêm flwyddyn dwytha'n cael ei thaclo, ddim yn bell o'r llinell 5 medr, ond dyma'n union o'n i'n disgwyl cyn y gêm.
Mantais hefyd i goleg Gwent, a mae gig gosb cynnar o fewn y 50 geiliad agoriadol. Eight offside.
McCormack yn gwisgo'r penwisg yn safle y maswr, tacl nerthol gan Llanymddyfri, ond Gwent, cwpl o fetre o'r gwyngalch, Gwent yn croesi am eu cais cyntaf o'r ornest a mae hynny'n golygu cymaint i'r chwaraewyr allan ar y cae. Y dorf wedi mynd yn wyllt a pwy sydd wedi sgorio'r cais? Neb ond Amelia Bailey. A mae'n rhaid deud, ddechreuodd bob peth Gyda Sienna McCormack yn bylchu'n effeithiol, Lily Hawkins, fel pob un mewnwr da ar yr ysgwydd, gyda'r linell gynorthwyol. Ond ar ôl y gig gosb yn mynd yn sydyn a'r nerth anferthol gan Amelia Bailey, Tro yma, y bel yn dod allan. Davidson, un bas arall sydd angen i'r asgellwr, digon o wagle yn hyrddio, yn ymestyn am y llinell gais. Zelia Radrodro, yr asgellwr sy'n croesi am gais cyntaf y gêm i goleg Llanymddyfri. Ie, yeah, Llanymddyfri yn dod neud yn dda i symud y bel i'r uh, asgell ac yn rhoi Zelia Radrodro'r uh, lle i gael dros y llinell. Um, Siôn Lili Camp wedi dweud bod, uh, bod yn un i edrych allan amdano. Um, mae'n peryglus iawn gyda'r bil ac yn, uh, yeah, mae'n neud yn dda fan hyn i, uh, i orffen y gais. Crouch! Bind!
Mae'r ddau dîm yma yn agos iawn i'w gilydd ar, ar y tabl ac yn y gêm. Ie, yeah, ydyn, ac i, i gyrraedd y ffeinol, yn, yn amlwg maen nhw'n tîm reit dda ar draws y bod, really, yn, yn sawl agwedd o'i chwarae, ond, um, yeah, look.
O'r bel wedi mynd yn llac, yn rhydd, a Ruby Cole yn gwneud y mwyaf o'r camgymeriad gan goleg gan ymddyfru yn ceisio Rhoi symudiad o'n ddwfn yn ei hanner ei hun, y bêl yn tasgu allan o ddwylo Radrodro ac yna'r Ruby Cole yn gwneud y mwyaf a mae hon e'n gais syml i asgellwr mor chwim. Ie, gwe- cefnwyr Gwent yn ddod lan yn mor gyflym yn rhoi siwr gymaint o pwysau ar uh, sgiliau Llandyfri ac um, ie, fan hyn ni'n gweld uh, Ruby Cole yn um, ie, syth ar y bêl ac yn gallu redeg i oedd ar y pys. A hand, yeah, it's fine, it's fine.
O, oh, mae'r bel wedi'w dwy'n gan Bailey. Pas hyfryd yn darganfod Ruby Cole sy'n yn mynd am eich ail gais ond yn dadlwytho i Lily Hawkins sy'n seren i'r dyfodol yn siŵr.
Ie, yeah, Amelia Bailey yn troi'r bel drosto ac uh, fel unrhyw tîm dda, maen nhw'n uh, yn syth yn edrych i symud i'r pel i'r uh, i'r asgellau, um, oherwydd dyw, dyw amddiffyn Llandafri heb, heb ei setio i fyny ac mae cyfleodd dda pryd chi'n uh, yn, yn unwaith i chi troi'r bel drosto.
Coleg Gwent a Choleg Llanymddyfri. A Llanymddyfri sydd angen y gefnogaeth Reit, rwan, gosod esgarmes symudol sydd dal yn cropian ymlaen. Mantais yn fan hyn am gam sefyll. Mae Llan Ymddyfri yn dal i ddod. Davidson yn fan hyn. Mae Cormac gyda'r dacl nerthol. Davidson yn gofyn am y bel eto. Ochr gamu, o oh, mae'r dacl yn un enfawr gan Amelia Bailey. A Gwent sy'n trefnu'r amddiffyn. Jones, yr wythwr ar y fel. Perry yn symud hi. Teg at yr ystlys bella. O, oh, mae'n gyfle wrth i'r asgellwr Lucy Taylor grymannu o amgylch Yr amddiffyn ar y llwybr tarw. O! Amlinell arbennig! A mae Llanymddyfri yn ôl yn y gêm, a Grace Hulbert sy'n croesi. Ie, yeah, mae hwn yn llinell gwych. Uh, mae ni, fi wedi gweld hi'n dod o, uh, o bell ac mae ni amseru yn perffaith. Eitha tebyg i uh, cais Corey Hill yn erbyn Lloegr. Uh, be, y cwbl o blynyddoedd yn ôl, ond ie, yeah, ni'n gweld i fan hyn, mae'n gwybod yn union beth mae'n wneud, ac mae'n amseru'r llinell yn perffaith ac yn Cael lam i'r ymlaen i'r bel. Adwe, adwe!
Lwyth o chwaraewyr Gwent y Môr Coch tu ar as, asgell un bas ychwanegol yn penderfynu mynd ei hun a mae'r bas yno ac yn croesi yn y gornel Megan Thomas A Gwent yn llwyddo i dalu'r pwyth yn ôl yn syth ar ôl rhoi cais i Grace Hulbert. Gwent yn torchi llewis ac yn llwyddo i groesi'r gwyngalch am eu pedwaredd cais nhw o fewn yr hanner cyntaf. Ry'n ni'n gweld fan hyn pa mor clinigol ydy Gwent. Maen nhw'n uh, patient iawn ac yn hapus i mynd trwy'r cymylau ac unwaith mae cyfle da nhw i sgorio, maen nhw'n symud i'r pel i'r ochr ble mae'r niferoedd ac yn ie, cael y pêl dros y llinell. Felly ie, ymosod clinigol lawn gan Gwent.
I'r blaen, mae Llanymddyfri yn mynd. Ac i gefn y sgarmes symudol mae'r bêl yn codi ben i Tegan Phillips. Mae nhw'n ei chadw hi yn y canol. O, mae Amelia Bailey Dwi'n meddwl wedi dwyn y bel. O, oh, mae gais cos fy fan hyn i Goleg Gwent. A'n byr debyg Cerdyn Melin. A mae'n felin i'r penwisg melin. Chief stop the probable try from being scored. It's a penalty try. Be louder so that I, we can hear. I've, I've said quite loud.
Eisiau nhw'n said, oce.
Wel, Lily Hawkins yn ceisio pledio i'r dyfarnwr, ond mae Amelia Bailey, rhywun mae'n deg i ddeud, falle fe sen, cipio ser yn y gêm yn cael cerdyn melun, yn rhoi cais cwrs before. Mae'r gêm hon wedi'w throi ar ei phen. Roll away!
Roll away! Hands away now! Dwy fedr yn brin.
i goleg Gwent yn fan hyn. Back, back, back. Yeah, Munudau pwysig yng nghyd-destun y gêm. Ymestyn a'r cais yn dod i goleg Gwent. Grace Boyd. Ac er bod Gwent dwy chwaraewr yn brin, maen nhw dal yn llwyddo i sgorio pumed cais o'r gêm i goleg Gwent. A Grace Boyd gyda honna. Ie, jyst disgyblaeth, disgyblaeth Llandafri yn rhoi cyfleoedd i Gwent i gael lawr i'w hanner nhw. Ac uh, ie, unwaith ma, chi yma, mae'n anodd iawn i atal nhw. Use it!
Llanymddyfri yn fan hyn. O, dyma ni! Dyna ddiwedd y gêm, Coleg Gwent am y chweched tro yn olynol am ennill cystadleuaeth Ysgolion a Cholegau Cymru, Sienna McCormack sydd yn cau pen mwdwl ar yr ornest. Ie, yeah, fel chi'n deud, dyna'r gêm. Gwent, pwysau Gwent yn talu off, ac ie, uh, yeah, Llandyfi di cico'r bil lot o weithiau yn yr hanner yma, ond tro yma'n trio redeg hi, ond Gwent yn rhoi nhw dan sio gymaint o bwysau. Maen nhw'n uh, rhyngipio'r pel ac ie, o dan y pys.
Ffigiad, ond yn cael Please, please. ei thaclo y mae Davidson. O, rownd y cyrion, Freya Perry. Dwy fetr yn brin. O, dyna chi stori'r gêm. Coleg Gwent yn anhygoel, yn amddiffynol. Ac yn amlwg, Da ni wedi gweld sawl chwaraewr gwahanol yn troi'r bel. Sianne McCormack dros yr ystlys. A dyna ni diwedd y gêm. Coleg Gwent sy'n fuddigol. Chwech tlws yn ol yn ol i Goleg Gwent. Coleg Gwent y pencampwyr unwaith eto yn 2025.